Ech begréissen iech hei zréck zu engem neie Video, de fënnefte scho mëttlerweil vun eiser TCG Pokémon History. Mir si scho fënnef Méint am gaangen a lo haut am August, wou de Part och soll erauskommen, kënnt en eraus. Mir sinn lo scho vum Datum hier de 24 zweetens am Joer 2000. A wat mengt d'Pokémon Company dann ze maachen? Jo, mir maache mol einfach schonn Base Set To, also schonn e Reprint vum Ganzen. Deen heite Paak ass erëm vun eisem Kolleg de Luc importéiert ginn. Wuertwiertlech groussen Merci dofir. Präislech si mer hei erëm bäi 270 Euro. Muss ee wierklech soen, fir e Reprint ass dat awer hefteg. Mee bon, mir wësse wat dran ass. Kann nëmme Goldakter sinn. Op der rietser Säit gesitt der elo eng Kéier erëm déi ganz Artworks, déi et do ginn. Insgesamt 130 Kaarten an et si wierklech carrément 130 Reprints aus deenen dräi éischten Sets. Base Set haten mer als éischt, dunn haten mer den Jungle wéi mer kucke gaange sinn an dunn haten mer schonn och d'Fossil Rei an jo d'Pokémon Company mengt dann einfach wéi se et jo och hautzedags mol als maachen, e Reprint deet ëmmer gutt an d'Leit kafe souwisou an voilà. Mat 270 Euro gi mer fir de Pak aktuell hautzedags aus an ech kann iech nach eng Kéier weise vun de Kaarten hier, ech hunn net all ze vill vum Base Set zwee fonnt, also mir gesinn hei eng Kéier nach, déi haten mer och an eisem Opening gezunn.

An och hei eben genau dat nämmlecht, just datt mer dann do First Edition lénks haten a riets awer dann einfach eng zwee dobäi. An hei gesäit een eben, et sinn 130 amplaz 102. Ob dat awer elo groussaarteg, eng groussaarteg Differenz mécht, kann ech iech éierlech gesot net soen. Mee bon. Wat mer nach elo gesinn hunn niewelaanscht ass eben eng Kéier déi ganz Rei vu.

Oster zesummen op 24 Februar 2000 wou dat ganz äh, geschitt ass. Mir hunn also 1999 verlooss a begannen eis da lo Richtung 2000 a Kiddies. Techt den een oder aner kënnt mëttlerweil op d'Welt oder ass op d'Welt scho komm entretemps. An mëttlerweil an den 2000er Joer gesinn ech och dat d'Hex sech bëssen och scho vum Opening méisseg verännert hun. Kucken natierlech sou bescht wéi méiglech dass do net zevill futti geet. An also grousse Shoutout un de Luc dee mer de ganze Paak do matbruecht huet. Mir mierken och hei dat do muss de scho bal sou futti maachen well dat einfach net aneschters machbar ass. Dat geet emol net aneschters op well dat einfach sou komesch Qualitéit deemools war. Mee bon, sinn och getest, hunn einfach gekuckt wéi dat kënne mer goen. An voilà, kucken eemol d'Kanzel hei eis un. Ech maache kee Kaartentrick, Dir wësst wisou, ech weess e souwisou hei nach net. Mir gesinn eben hei eng Kéier och den Drowsy, also d'Kaart déi mer deelweis scho gesinn hunn. Ooh, d'Shamanda hei am zwee ass schonn e gudden Hit fir eng fir eng Normalware-Kaart. Execute, hat mer och eng Kéier de Coco bei gezunn. Sandshrew. De Mauzi, also och heen huet dann säin Repaint krut, eng Basic Energy vun Typ Elektro, eng Basic Energy vun Typ Waasser, a lo misst normalerweis dann Hitchcock kommen, jo et ass dann de Pokémon Breeder, dir gesitt et, et ass einfach, dee Projet ass scho liicht verflucht, dat ass dann eis Rare Kaart, mee ech hu se nach ni gezunn, vun dohier freeën ech mech dat mer se awer zesumme gezunn hunn, eng Kéier e Projet, de Pokémon Breeder. Ok, hei dann nach ze gesinn, dann hu mer och den Haunter gezu, fir drënne mer den Nebula ge gesinn. Dann hu mer hei den Executor, deen hu mer ëmgezunn an nach eng Kéier den Dodrio. Also kaarteméisseg gesitt der et, d'Kaarte fale mer schonn aus der Hand, mee déi do Kaarten hu mer och schonn an eise Projet agezunn. A Fun Fact, mir hunn erëm eng Kéier Déi do Famill an eng Paak zesummen, wou ech about kéint soen, wann dat Iessi mat den Eeër net eppes soll en Zeeche sinn, naja, loosse mer mol einfach am Raum stoen. Insgesamt eben erëm 11 Kaarten, do huet sech näischt geännert, mir hunn en Hit gehat, dat ass Pokémon-Breeder. Dat ass eben de Punkt bäi deem hei Projet, grad am Ufank hunn ech mer net erwaart, dass mer Big Hits hunn, well dat sinn meeschtens Pack. Zellere verkafen déi, Am Sënn vun, si hunn dat Ganzt scho virdrun eng Kéier mateneen ofgewien. An vun dohier net tragesch. Ähm, déi dräi Sets, déi dräi Remakes mol e bëssen och gesinn, vu Base Set Richtung ähm, Fossil Set an och nach den Jungle, deen ech ëmmer erëm heiansdo vergiessen, hu mer dann alles an een Bundle krut. Dir gesitt et, mir sinn 1999 hu mer duerchgehalen, elo si mer am Joer 2000 ukomm a lo maache se scho Reprints. Pokémon Company knows how to make money, mat mir emol op jiddwer Fall. Sinn och nach Hautzedaags dann dräi Drëttpersounen, déi mer dat Ganzt da verkafen. Dat war et da elo fir de Mount August, de fënnefte Part, fënnef ze kléieren, wou mer mat dobäi waren. Eng Kéier décke Merci fir Äre Support. Dir kuckt dat Ganzt, Dir laacht e bëssen driwwer, dat schlecht zéien, mee bon, d'Hoffnung stierft zuletzt. Dee Projet geet iwwer zéng Joer an iergendeng Kéier wäerte mer jo belount ginn, a wann et just eng Kéier eng, eng méi deier, eng méi wäertvoll Kaart ass. Dofir maache mer dat Ganzt. A wann net, shit happens, de Projet. Denken ech ass awer eenzegaarteg hei am Land an ech wees och net op een dat do mecht. Meeschtens halen se sou Pack Seals. Nächste Mount dann am September geet d'Schoul wahrscheinlech erëm lass fir déi meescht. Oh no, mee da gi mir bei mam Team Rocket eng Kéier mol Moie soen. Nee et ass net d'Acid Rivals wat mer opmaachen, et ass den Retro-Set vun Team Rocket, wou mer dann eng Kéier zesumme wäerten da duerch bessen Schmesse nokucken. Nächste Mount dann Team Rocket. Mir kucken emol Mëtt vum Mount dat do erauszebréngen. Dann ass dat bësse sou eng Linn, déi mer dran hunn. Ech hat e bësse méi ronderëm gespillt, mee elo ab Zukunft sou ëmmer de fofzéngte wäert der dann den nächste Video kréien. Bis dann an ciao ciao.